Oh, hallo hallo. Eh, tokuchingamidzai eh, zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe eh, vazukuru vaTovera eh, tiri kuno kumaruwa eh, edunhu reHwange rural district eh, taka tiri kumadokero enyika yeZimbabwe tiri only 40 40 or so uh, minutes kusvika kumapopo maya azambezi kwaunongo kwamunoti kumusiya tuna vamwe vanoti victoria for 45 minutes masvika e, eh, 30 minutes muri kunhandare yendege yevictoria falls eh, oimosiya tunya international airport 45 30 eh, minutes masvika so kuti muende kuchobe national park munongoda one hour right muchibva muno mujakuzi muno mandiri munoda one hour maakuswera muri kuwi muri kubotswana kusvika kunamibia munofunga kuti a ah, ndamboenda kunamibia right i one hour kubva pano mujakuzi kutomuka mujakuzi muno ma one hour makwi kunamibia ah, mukati aiwa ndoda kuenda kudevils pool ndoda kumbono kunozvirembedza mapopo maanhingi ah, azambezi ndoda kunorembera ipapo i 45 minutes maakuzambia 45 minutes maakuzambia zvakanaka ka ini e, e, vana vezimbabwe saka munoona kuti zvese zviri pedyo pedyo ngada unoenda kuhwange national park e, under an hour oh, maswera muchiona mhuka dzenyu right modzoka zvemopinda mui mujakuzi right tiri kuona kuti kugara kumaruwa zvakanaka nekuti menge misimudzira ayi musimudzire ngana muri kusimudzira ruzhinji rwekumaruwa muno vanouya vachikutambirai vachikuitai zvakawanda munosimudzira vagari vemuno munharaunda zvinonakidza kusimudzira unorara hope chaidzo nekuti menge wasimudzira eh, vazhinji zvakaoma mike yezimbabwe mozviziva asi mukaenda kumahotera ekuti e, hamutombozivi muchirasika madhoo kuti mabuda room ipi e, hamuchazivi kwamabva nako e, varidzo vacho vemahotera acho havasi vemuno munyika menyu havasi vene monzi aiwa check out time ndi ten o'clock chibudai chibudai aizvi vana vezimbabwe Ko kuenda kumamisha kokuti hamudzinge kuno pano hapana check out time. Hapana check out time kubhakucha nekubhakucha nekufara. Neku, neku mukada hanga mawanirwa hanga yenyu mofrairwa mukada ka traditional meal maitirwa. Saka tiri kukokai kuti ayoka vano veZimbabwe zvekuchanzi check out time chibudai aiwa hazviko kuno kuno mukada kuti kutsvagirei mbudzi mukada mazondo zvese zviripo tokuitirai chingoti ai wakaumana ndiri kuuya ikoko kuforosi ndiri kuuya ikoko kuhange national park ndiri kuuya ikoko chopi right muuya nemhuri yenyu panapa munokwanisa kugara nemhuri yako nevana vachidzidza chikare nyaka tsika dzedu dzepano dzezimbabwe dzakasiyana mandudzi nemandudzi ukada kuziva nyaya dzematonga unozviona pano ukada kuziva zvemanambiya unozviona pano ukada kuona zvemandevere unozviona pano ukada kuziva tsika dzemaluwale unozviona pano ukada kuona tsika dzemashona unodziona pano ukada kuona vanotaura vanotii matswana ma, ma, ma unozviona futi pano wazviona matosa unozviona pano right saka takakomborerwa zii vana vezimbabwe toti aiwa chiplanai e, chasara kuplana venyu maanayo kainga wemuchato uyai pano e, mutaura kuti aiwa muchato gore rino tiri kutsvaga venyu plus honeymoon zviripo pano asi zvamboitika muzimbabwe izvozvo kuti paunochatira honeymoon iri ipapo aikazve ndiko kiri kutanga saka chigadzirisai kuti muone kuti mungasvike sei musimudzire vana vemunhu chimbomirai zvemakoridho ekuti munorasika murumu yamabva hamuchazivi mabva murumu 230 handiti ka munoda kunzi tipito amene hanzi itai tipito muchifamba makoridho aiwa chisiyanai nazvo kunomuita zvinyi zvamunoda handitika to hakuna munhu anonzi tipto kuno hatizvizivi eh, hakuna kuti inonzi chekawo tichibudai hatizvizivi pano huyai pano pane zvinhu zvaiye zvino izvi aiwa pari kutopisa zve pari kutopisa chekuri kubvira muruzevha kuri kubvira huyai kuno eh, zita rangu ndonzi taku ndiri kumutepfa ndiri kumaruva ehwange eh, palanyula cultural village toona namasvika zvisukuru zvatovira ndatenda